Mema wɔkɔ aba de ba Loyal News Ghana so berɛ aso sɛ awia prɛmtoberɛ kɛseɛ a yɛn nsa aka na nsamufoɔ aboaboa ano korɔgyee na yɛde ba bɛsom moɔ sɛ awia prɛmtoberɛ kaseɛ yi. Kaseɛ yi, nsɛm bi a ɛdi akotene wɔ mu ne sɛ, ɛyɛ Otumfoɔ Brempɔn, Nana Kofi Frimpong de afotuo ama Ghanafoɔ nyinaa sɛ, sɛ ɛyɛ na sɛ woyɛ biribi a, ɛyɛ a kora ade adekorɔ no kakra. Afei nso so, ɛyɛ Primate SK Adofo aka akyerɛ Ghanafoɔ nyinaa sɛ, ne titiriw ne asɔfofoɔ, sɛ yɛhu sɛ vision no ɛwɔ hɔ deɛ na mmom no ɛbaeɛ kwan a wobɛfa so akyerɛkyerɛ mu no, ɛyɛ a ma nyansasɛm ka kakra mmra mu. Saa ara nso na yɛde mo kɔpue ɛyɛ Bosontwe Ɔyokoa sukuu dan a nkuraa no kɔ mu no, Atete Apansam sɛ Kontabire Nsɛm wei ne afoforɔ bebree ka ho na yɛde ba abɛsom mo sɛ Loyal News kaseɛ. Kaseɛ yi nnwumakuo a asɔ yɛn ase no yɛ Cautious Enterprise. Sɛ woyɛ small scale miner, dadeɛ biara a wopɛ, nneɛma biara a wohia wɔ yɛ small scale mining mu deɛ, fa w'ani kyerɛ ɛyɛ Cautious Enterprise. Ɛyɛ Manso Tonto kurom, ɛhɔ na Obutu a wɔredi ne nkui Sɛ na nwomatorofo yi so ɛ na biribi bi akyere w'adwene bi a, ɛdɛn na ntwetwe nkɔmmɔ wɔ ho? 0540 44 9802 Ɛna afei nso so ana Z-Star Enterprise ɛmmae Vazee yi ɛma mo ngyae mo kunu nom koraa o, montwe wɔn mfa wɔn nkɔpie ɛyɛ ana Z-Star Enterprise Edin ahodoɔ bɛn na mopɛ? Monkɔ e! Motutu mmirika na monkɔ, na Varzeo bɛsiesie mo ama mo ho ayɛ fɛɛfɛɛfɛ na mo kunu mu ankɔfa yɛ wɔn side chick ne wɔn ampie. Frɛ Anas V wɔ 0553 28 78 84. Yɛatwa yɛn ho aba, yɛba a, yɛde kaseɛ ne nkyerɛmu nyinaa ba abɛsom mo. Mema mo akwaaba. Kaseɛ me a medi ho kyea me, me din ne Anigyeɛ. Afei kaseɛ no nkyerɛmu nie. Asante Dawu Hene ɛyɛ Otumfoɔ Berempɔn Nana Kofi Frimpong aba bio de aba abɛto dwa sɛ Sɛ ɛyɛ na sɛ ɔdasani sɛ woreyɛ biribi a, ɛyɛ a nka ade korɔ no nka fa sie kokoa mu kakra na sɛ akyire yi sɛ wotumi yɛ na sɛ ɛyɛ yie a woayi apue abɔnten so ama amanfoɔ nso ahu. Na wei deɛ wohu yie no obi hyɛ biribi ase a na ɔde aba abɛto abɔnten. Sɛ ɛnnɛ deɛ, sɛ biribi mpo na obi redi mpo a, ɔpɛ sɛ amansan nyinaa hu. Wɔse ɛyɛ saa a, ɛntwa yie, ɛntwa yie korakorakorakora. Enti sɛ woyɛ na woreyɛ biribi a, fa sie kokoam. Nana de nsɛm wei nyinaa too dwa berɛ a Loyal News kaseɛ Yɛbɔ Pirii no. Yɛnkɔ ɛ na yɛnkɔtie sɛdeɛ Nana si bi kyerɛ nsɛm no mu faeɛ. Sɛ afei na yɛasi mu, yɛnkɔ baabiara. Nti okuani koraa mpo no anka ɔbɛka sɛ ɔhwɛ Nyankopɔn biribi sie. Nti bi gu so bɔ mpaeɛ. Yɛsrɛ Nyankopɔn sɛ afe yi a ɛsi mu yi, twɛdeɛ mpo Nyankopɔn bɛboa yɛn na nnwuma nnwuma a ɛsi yɛn ani so no yɛatumi ayɔ ama Dawu aba abɛyɛ ɔman aba abɛyɛ kuro papa ama Asanteman ne baabi a Asanteman kɔpem biara no obiara de n'ani aba abɛhu Dawu na Dawu ayɛ dɛ, ɛda mu ayɛ fɛ ama wiase nyina so ehu. Afei deɛ ya, afei na ɛyɛ aseɛ. Nti afei afei na megu so a mehyɛ hɔ nom a meyɛ dɛ me me me me meyɛ yɛ nneɛma. Uh, nti bere sɛ mebɛpie. Uh, because ɛne kwa sɛ pepere wo ho. Ka sɛ na ne kyerɛ yɛ a wo sɛ o oh, bizie na bɛsi na ama a nkɔfoɔ ka ka sɛ woyɛ woyɛ torɔfoɔ. Ɛhɛn, nti obi biara a ɔbɔ bra biara wɔyɛ ase a wɔhyɛ ase wɔ biribi. Nti na ɔnom.
Yɛntoa kaseɛ no so ɛ. Yɛtoa kaseɛ no so deɛ a na yɛde mo kɔ akɔpie mu yɛ wɔ ɛyɛ Kumasi Sunkyerɛ so. Na sɔfo panyin a ɔda ɛyɛ The Church of the Lord Brotherhood ano, ɛyɛ Primate SK Adofo. se ɔno deɛ ɔgye di sɛ vision na ɛwɔ hɔ paa na sɛ vision mpo ni hɔ nom a ɛma ɔman bi si apɛnee na vision no yɛwɔ mu mmienu ebi wɔ hɔ nom a ɛyɛ anisoadehu bi a wankasa no wahu a ebi a wote hɔ nom a wose ebi a afewei 2026 yɛsi mu a mepɛ sɛ mesi dan mepɛ sɛ meyɛ Mepɛ sɛ mede me mma kɔ sukuu akɛseɛ akɛseɛ, mepɛ sɛ meyɛ wei, mepɛ sɛ meyɛ wei. Ɛna ɛhɔ deɛ, wokɔda nso so a, yɛyi kyerɛ wo. Ɛyɛ ɛde yie nsɛm a yɛyi kyerɛ wo. Ayɛno no, wobɛhu no wɔ wo daeɛ mu anaasɛ ebi asɔfopɔn bi na Nyankopɔn ayi biribi, ahintasɛm bi de akyerɛ wo. Na wɔse sɛ wei sei no, Sɛ ɛba saa na sɛ asɔfofoɔ no, sɛ mo interpreti anaasɛ mo kyerɛkyerɛ mu biribi a Nyankopɔn, wo ne Nyankopɔn di nkitaho no, ɔka kyerɛ wo no, sɛ wo kyerɛkyerɛ mu a, ɛyɛ a mo mfa, sɛbe mo mfa nyansasɛm ka nto ho kakra, ɛsiane sɛ ɛyɛ ɛyi, yɛfrɛ no sɛ, bere a wobɛkyerɛkyerɛ mu no, ɛma ɛde ɔhaw ne nkɔdaa na atumi bɛgyae nipa no so, sɛ ebi a, Ɛɛ, wo sɔfo, wonhu sɛ ebia obi reba abewu, w'asɔreba bi reba abewu, na adeɛ kye na wokɔ hu no a, ɔse wo, Ɛnam ɛso daeɛ na woreba abewu? Ɔse yɛnyɛ no saa. Fa ɔkwan bi so, ɛkwan bi so, nyansasɛm ka bi so na fa ka kyerɛ nnipa no, sɛdeɛ ɛbɛyɛ a nnipa no nso, ɔnwiinwii anaasɛ sɛbe ayamhyehyeɛ bi koraa mpo mma mɛgyae no soɔ. Sei ɛna Primate SK Adɔfo ɛhyerɛnsɛm no mu ɛfaeɛ.
so mahyia mo, na mebɔ mpaeɛ srɛ sɛ Onyankopɔn n'adom ne n'aniwa kronkron mmra ɔman yi so na ɔma ɛnni yie. Sanse yɛn Kristofo, yɛde hoahoa yɛn ho sɛ wode kɔ som ahorow a, yɛdɔɔso kyɛn ɔsom a aka no nti, na kyerɛ sɛ nhyira ne ɔman a eh, Jacob Nyankopɔn ne yɛn Nyame a onyame yɛde yɛn ho ato no so nti wɔyɛ nokwafo a yɛne no nam ɔnni hwɛmmɔ da na eh, ɛnam so ma bisa me asɛm nti mma menyia no simple bible no kyerɛ yɛn sɛ eh, pɔtɔkas wɔ sɛ where there is no vision the people perish sɛ nnipa no nyi ani anisoadehu a wɔyera nanso ɛyɛ basaa anisoadehu no ɛwɔ mu mmienu Anisoadehu sɛ honhom mu anisoadehu a Nyame mma kwankyerɛ deɛ ɛbɛ ne deɛ ɛkyena ɛbɛsi ne fa benkum anaasɛ nifa, eh, ɛsɛn wɔ wɔ nifa so anaasɛ wɔ anim ntentensoɔ na wama wɔ akwankyerɛ. Ɛne ɛwɔ anisoadehu a ɛkyerɛ sɛ nipa no anisoadehu eh, botae si n'ani soɔ a deɛ ɔpɛ so ɔyɛ ɛno ɛno nso yɛ anisoadehu nti meka sɛ mmienu a na yɛmehwɛ akyerɛ no honhom deɛ ɛne nnipa deɛ ɛyɛ aniwa so nti honhom deɛ no ayɛ kyerɛ honhom akwankyerɛ ɛna deɛ ɛyɛ nnipa no adwene anaasɛ ɛna anka yɛsɛ yɛ resolution but uh, uh, bible the, the bible the scripture puts it this way where there is no vision the people perish na kyerɛ sɛ sɛ yɛni anisoadehu a na kyerɛ sɛ yɛnam bi si basaa Nti ɛwɔ sɛ onipa nya anisoadehu na otu ho anammɔn. Ɛna anisoadehu bi nso wɔ hɔ a honhom mu anisoadehu Nyame mma akwankyerɛ na watu ho anammɔn. Na saa nkɔmhyɛ a ebinom hyɛ Primate SK Adofo na yɛtee ne nka no. yɛbonsua yɛ nwomasua nsɛm mu ɛ. Sɛ wobɔkɔpue ɔyoko a ɛwɔ Bosomtwe mansini no mu a, sukuu dan a mmɔfra no kɔ mu nyɛnyɛnyɛnyɛnyɛnyɛnyɛ ateteɛ pansam sɛ konta bi. Na wei na ɔmanfoɔ a wɔwɔ ɔyoko abɔno abɔno abɔno, mmoa mfiri baabiara ma na wɔn ara ankasa de ato wɔn ho so, ɛyɛ ahemfofoɔ, Kyerɛ sɛ, mpanyimfo mpanyimfoɔ ne ɔmanfoɔ a ɛwɔ Ɔyoko kuro no mu de ato wɔn so sɛ, ade no ɛyɛ wɔn ankasa deɛ, sɛ seesei wɔgyae na sɛ ɛkɔkɔ fa ɔhaw biara ba a, wɔn ara so na ɛba abɛtɔ. Nti wɔde ato wɔn so sɛ wɔnsiesie sukuu no, na seesei wɔn akɔ wɔn anim ara, wɔn akɔnkɔden ara kɔ wɔn anim ara yɛ biara. Ɛsiane sɛ yɛse baako fɔɔre, ne nsa nso Nyame ani kata nti no, seesei wɔn apem Nti seesei ɔmo sɛ ɔmo hia mmoa. Ankorankorɛ, mo a mo nsam wɔ bue, titiriw mo a mo firi Ɔyoko, Ɔyoko kuro no mu, sɛ mo mmra mo mmoa wɔn mmoa ɛ. Na wei no ɔpanyini bi a wɔdi animu ɛyɛ Kwame Boakye, ɔno na ɛde nsɛm yi ba bɛtoo dwa. Ɔse ɔsrɛ, ɔkoto srɛ sɛ obi biara a obetumi abɔ wɔn mmoa biara, ɔmmra na wɔmmɛsɔ wɔn asene sɛdeɛ ɛbɛyɛ a sukuu dan a wɔde asi wɔn ani so sɛ wɔbɛ, wɔbɛyɛ ayi ama wɔn koro a akɔ mu no, wɔbɛtumi ayɛ. Sei na Kwame Boakye de adesrɛdeɛ no too amanfoɔ anim. Momma yɛnkɔ na yɛnkɔtie. Yɛ di nka ɛfrɛ mi ose ju. Ɔsɛ yi na mu.
Anabo ɛnko. Yɛ di nka ɛfrɛ mi ose Jones. Kasɛ ma sɛmbere ma. Na ɛda mo ase sɛ ɛna nɔpɛ yi. Wato amɛ sɛ mo pɛ sɛ mo hunu. Yɛ kɔ so wɔ yɛ kurom ha. Sɛ papa obɔni o. Na Nyame anim no ye, ɛfiri sɛ mebɛfaa Asamblea mu akonnwa no deɛ, me ne me komitifoɔ de ntotoeɛ agu akwaa mu ama basabasayɛ a ɛberɛ bi a atwam na ɛkɔ so ne ade nyinaa no, de Nyame adom ne nyinaa brɛ ase. Na abrɛ ase no nso no, memfa animuonyam no ɛma me ne me komitifoɔ nko ara. Nana ne ne mpanimfoɔ ne kuromma no nyinaa ka ho. MC Honourable Joseph Amankwaa ne MP, wɔn nyinaa ka ho ne eh, kɔmɛnda a ɔwɔ ha, ne patrol team, wɔn nyinaa ka ho na wɔaboa yɛn ama eh, kuro no emu adwo ama kuro no afa ne ntoma pa afira.
na mewie kaseɛ no na yɛnkɔpie mu ayɛ kyekyerɛ honum kyekyere sɔfo a wɔda through believers bible church ano ɛyɛ emmanuel adɛ na ɛka sɛ wɔse nipa ɛnsɔre nkɔsi asɔre dɛm da biara hiri baba hiri baba hiri baba ɔse ee heo ɛyɛ a momfa mo nsa nyɛ adwuma ɛyɛ a monyɛ adwuma monyɛ adwuma Na sɛ woyɛ no ohuu yie, woyɛ adwuma kakra na woabɔ mpaeɛ ne Nyankopɔn atɔ ne bosu pa de agu ɛyɛ adwuma a woyɛ no so, wo nsa ano adwuma no so, na wo deɛ, da biara wosi asɔredɛm na hiribaba hiribaba hiribaba saa. First na na manna tɔ firi soro, seesei yɛagyae o. Sɔfo sɛ sɛ ɔsi yɛagyae nti fa wo nsa yɛ adwuma, na sɛ wode yɛ adwuma a, na sɛ wobɔ mpaeɛ, wode mpaeɛ no taa to a, Nyankopɔn ahwɛ so de emu nhyira ne mu nnepa no ama wo, ahyira wo nsa ano adwuma so, na gyae da biara hiri baba, hiri baba, hiri baba. Sei na sɔfo Emmanuel Adair ɛtoa nsɛm no so ɛfaeɛ.
Afe foforɔ mu, aseda na edi kan yɛde bɛma Ɔbɔadeɛ, deɛ ɔbɔɔ ɔsoro bɔɔ asase, sɛ ɔnam ne tumi ne ne mmɔborɔhunu so wawowa yɛn de awura afe foforɔ no mu. Yɛfrɛ me Emmanuel Ade. Nti deɛ dodoɔ no ara frɛ me yɛ Kwaku Emmanuel a mewɔ Kronom Kyekyere. Woduruu Bible School a eh, Kwadwo Abra Junction no so hɔ nom a na wɔwura mu. Nti wonya duru hɔ nom ka sɛ wohwehwɛ baabi a gyidifoɔ na ɛwɔ hɔ no, true believers. Yɛn mpaebɔ bea no wɔ no a ɛyɛ saa beaeɛ ha na nnɛ yɛte a sɛ yɛdi nkɔmmɔ yi. Na afe foforɔ a yɛwura mu yi deɛ yɛsrɛ ɔman ba biara ne sɛ ɔman ba biara bɛhwɛ ne nipadua no so yie na ɔbɛma mpaebɔ ɛho ahia no fi sɛ afe no a yɛwura mu no sɛ wobɛtumi adi nkonim wɔ afe no mu a deɛ ɛdi kan ahia ma wo mpaebɔ a wobɛbɔ ne adwumaden a wode bɛsi w'ani so nti obi biara mmɔ mmɔden sɛ ɔde mpaebɔ ne adwumaden bɛsi n'ani so wɔ afe no mu Efisɛ wontumi nka sɛ wobɔ mpaeɛ nko ara berɛ a wonyɛ adwuma. Efisɛ tete berɛ na na Onyame tɔ mana firi soro ma onipa. Ɛnnɛ Onyame ɔntɔ mana ebio mfa ma onipa biara. Nti gye sɛ onipa wode wo nsa yɛ adwuma ansa na woanya w'ano aduane sɛdeɛ Bible no kan ɔse ɛnsa a ɛnyɛ adwuma no ɛnsɛ no adidie. Nti ɛsɛ sɛ onipa biara de ne nsa yɛ adwuma a ɛyɛ papa na wanya n'ano aduane. Nti afe ahasie yɛsrɛ onyame ba biara, onyamesomni biara, okristoni biara sɛ obi biara ɛhwɛ n'abrabɔ yie na ɔnhwɛ n'akwan ɛne ne ntotoyɛ biara. Abusua kaseɛ no nyinaa asi n'adwumakuo a wɔboa ma yɛde kaseɛ yi brɛ mo ɛsiane sɛ yɛse deɛ wɔakoto ama no afe no wɔngye sɛ ɔde bɔ mu nti no ɛyɛ Portius Enterprise Portius Enterprise wɔtɔn small scale mining ho nneɛma nyinaa bi manso tonto kurom ɛhɔ no ɔwɔ ɛyɛ ɛɛm station hɔ nom ɛɛm information center no station information center no ɛhɔ ara na ɔbutu a wɔdi ne nkui Sɛ wopɛ small scale mining ho nneɛma biara a wopɛ bia papapa deɛ a, ɛna ɛkɔkɔ pie mu wɔ ɛyɛ Portius Enterprise. Saa nso so na ɛyɛ Anas Vista Enterprise. Yee ɛma Vaze yi, moma mo kuru no mo ɛmfa mo akyi oo, ɛmfa ɔmo side check ɛmpie. Mo nso mo dresse bi a, oye, oye, oye. Montwo mo kuru no mo ɛ, mo nso wɔn nsa na ɔmfa mo kɔ pie ɛyɛ Anas Vista Enterprise. Na nhwi ahodoɔ bɛn na wopɛ? Nhwi biara a wopɛ biara, anaa Zistar Enterprise bɛma wo bi. Wɔbɛsiesie wo ama wo ho ayɛ akɔnnɔ, wo ho ayɛ fɛfɛɛfɛ, na wo kunu amfa w'akyi amfa ne side chick ampue. Yɛda ase sɛ wobɛfollow yɛn, ɛyɛ yɛn TikTok, Loyal News GH, na afei nso so ɛyɛ yɛn YouTube channel, Loyal News Ghana, na afei nso so Facebook, ɛyɛ News Up GH. Na afei nso so wakɔ yɛ wɛbsaet no so, ɛyɛ loyalnewsgh.com na article bia, news bia ɔpɛ bia ɔbɛnya bi aka yɛn hɔ. Meda wo ase sɛ wogyee berɛ. Yɛda crew no nyinaa ase sɛ mo boaeɛ ma yɛde ɛnɛ kaseɛ yɛ brɛɛ mo. Me din ne Anigyeɛ. Meda ase. Yɛbɛsan ahyia. Kae sɛ medɔ wo. Bye bye.